Här Finanzminister, bekanntlech huet d'lescht Woch d'EZB decidéiert, ëm 0,25 erofzegoen. Dat ass emol eng erfreelech Nouvelle fir déi meescht Leit, déi Kreditter hunn. Fir déi, wou spueren, manner erfreelech. Haut geet et mir méi ëm d'Kreditter an do geet et drëms, dass, mir wëssen dat nach alleguerten, wéi d'Hausse komm sinn, sinn d'Bréiwer quasi live an den S-Net a wéi se alleguerten heeschen, erageflattert, dass d'Kreditter géinge méi deier ginn. Bei de variablen Zënsen hu mer awer elo schonn iwwert eng Woch, a bis elo ass et nach zimmlech roueg bei de Banken, wou d'Bréiwer da bleiwen, datt den Zënsen erëm e bëssen erofginn. Ech weess, Där hutt als Finanzminister do wéineg Afloss drop. Et ass awer och esou, datt eng Regierung do ass, fir ze kontrolléieren, datt net iergendeen awer e bësse géing profitéieren a vläicht d'Delaien e bësse méi laang hält, wann D'Zënsen erof ginn, mer wësse jo alleguerten aus de leschte Geschäftsberichter, datt et eise Banken immens gutt geet, wat hinnen och zousteet. Mee dann ass et awer eiser Opfaassung no och, wann d'Zënse vun der EZB erof ginn, datt se genau esou schnell reagéieren, wéi se deemools reagéiert hunn, wéi se eropgaange sinn. An dofir ass meng Fro, Huet d'Regierung scho mat de Banke geschwat, fir datt se dat awer och respektéieren, well et géing ganz ville Stéit hei am Land hëllefen, Fir an déi Zënsbaisse elo géing ganz schnell, am beschte schonn, datt fir nächste Mount, wann d'Salairen ausbezuelt ginn, datt dat dann de Prêt schonn déi Baisse mat dra wär. Ob do déi Gespréicher gefouert gi sinn? An dann ass jo nach déi aner Diskussioun, ech hat déi deemools scho mat der Madamm Backes, wéi se nach Finanzministesch war, well jo och als op de Steieren en Afloss huet, wéi vill Zënsen ee bezilt. Dat kann een herno deementspriechend geltend maachen. An deemools war jo meng Fro, Wéi verhält et sech mat den Avancen? Deemools krut ech d'Äntwert, dass der Steierverwaltung net méiglech wär, d'Avancen méi kleng ze maachen, well d'Steieren, Et muss ee jo manner Steiere bezuelen dee Moment, wou ee méi Zënse bezuelt huet. Dann ass jo elo eigentlech am Ëmkehrschub, hoffen ech jo och elo, datt keng Bréiwer kommen, datt d'Avancë mussen eropgoen, well d'Leit kënne manner Zënsen ofsetzen, wann d'Zënsspäss bis do ass. Dat heescht, ech hoffen, esou kulant wéi Der deemools waart, wéi se eropgaange sinn, also eis an Är Richtung, datt se och elo par rapport op den Avancë bleift fir d'Clients'en. Ech soen Iech Merci. Merci, Här President. Dir Dammen an Dir Hären, och villmools Merci dem Här Marc Goergen fir déi Fro, mengen ech, déi awer ganz vill Leit am Land beschäftegt. Ech wëll och dofir eng Äntwert ginn. Ech weess net, ob se Iech voll kann zefriddestellen, mee ech mengen zumindest deelweis. D'Europäesch Zentralbank, déi huet effektiv d'Zënsen erofgesat. Dat ass den europäesche Leetzëns. Ech fannen, Dass de Gouverneur vun der Lëtzebuerger Zentralbank, dee jo och zu Frankfurt mat an deem Conseil vun de Gouverneure sëtzt, dass dee ganz subtil communiquéiert huet leschte Freiden iwwert dat, wat d'Zentralbank gemaach huet, well en huet dunn ee Moment gesot, Dat huet d'Zentralbank gemaach. De Message, dee ka jiddwereen dodrauser liesen. Richtig ass, dass natierlech d'Politik zu Lëtzebuerg, och opgrond vun deenen Zënsbaissen, déi d'Zentralbank gemaach huet, déi awer net mechanesch, automatesch iwwerdroe ginn op déi eenzel Bank, och net op déi systemesch Banken, där mer jo awer zu Lëtzebuerg niewent der Spuerkeess eng Rei hunn. Do huet d'Politik keen Afloss. Et ass och net en Automatismus zwëschent. Cents Baisse vun der Zentralbank an den eenzelne Banken. Dat ass eng reng kommerziell Decisioun vun all eenzel Bank, souwuel wat d'Spuerkonten ubelaangt, wéi och dat wat d'Prêten ubelaangt, dat heescht dat wat d'Leit an der Regel mussen zréckbezuelen. Ouni dass ech mech elo natierlech géing amëschen, géing ech et begréissen, géing ech et begréissen als Finanzminister, a sachant bien, dass bei den héijen Immobiliëkreditter, déi d'Leit ze rembourséieren hunn, dass déi Zënsbaisse och kënnt virugi ginn. Mee wéi gesot, ech däerf mech do net amëschen an ech wäert dat natierlech och net maachen. Ech kann Iech awer zum Schluss nach eppes soen. Net? Ech hat geduecht, Dir gifft mat deem Artikel kommen. Si hu mech nämlech am Ministère drop opmierksam gemaach. Mir hu jo e Gesetz iwwert d'Spuerkeess, ech mengen aus dem Joer 1989. An am Gesetz vun der Spuerkeess, also eiser nationaler Bank, do steet dran, sont sujettes à l'approbation du ministre compétent, an dësem Fall de Finanzminister, bee, Artikel 27, le taux d'intérêt des livrets d'épargne, des livrets d'épargne et des prêts hypothécaires pour le financement des logements. Lo ass et awer esou, dass deen Artikel, esou wéi 89 agefouert gouf, dass deen haut no der Aféierung vun der Zentralbank sécherlech net méi kënnt Bestand hunn. Richteg ass, dass de Finanzminister formell deen Taux approuvéiert, mee dee mécht sech awer net an. An approuvéieren heescht jo eng Propos vun der Bank huelen an net diktéieren, wat fir en Taux dass se sollt applizéieren. Nach eng Kéier, Är Fro, mengen ech, déi brennt ville Leit am Land ënnert dem Nol. Déi ass och verständlech an ech wënsche mer dann als Finanzminister, dass Är Fro a meng Äntwert dobausse Gehéier fannen. Ech soen lech Merci.